Ħammorru issa l-istorja tiegħek ta' Dun Ġorġ Preka li Mhm. mbagħad għamilnieh San Ġorġ Preka. Eh, L-istorja tiegħek tippreċedi anka twelid tiegħek. Iva. Ma ebbi. Il, il, qabel ma mama żewġet, Mhm, fil qed nitkellmu qabel 1948, mhm, kienet tgħix ma' ziju ma' Dunanġ, dan li semmej diġà. U darba minnhom marret il-Knisja ta' San Dominku, mhm. għax faċċata, u ġiet għal-ħajra li ssir soru. U marret tgħid li t-ziju tagħha lil Dunanġ, għaltlu għaltlu tsi, għaltlu nixtieq insir soru. Alla senna ftit, alla qabel ma tiddeċidi. Alla jemorun kelmu l-Dun Ġorġ. li kien il-Ħamrun, għas-Sorijiet il-Ħamrun. U Dunanċ ħa l-ommi, marru l-Ħamrun, mhm. ħabtu l-bib isfel, ġiet is-soru, Alla Alla jgħid il-Dun Ġorġ li għaw Dunanċ li xtieq ikellmu. U dis-soru telet fuq Qaltlu Dun Ġorġ, qaltlu hemm Dun Dun Pawl jew xi ħaġa, something, another name, qed jixtieq ikellmek hemm isfel. U da Dun Ġorġ lil soru qallha le. Qallha Dun Anċem. Hemm isfel, avolja ma kienx jaf li ħajmur ikellmu, eċetera, eċetera. Kien magħruf hekk li kellu din dat ta' intuizzjoni, Kien kien hemm ħafna affarijiet seta' sort of in a way being in two places at the same time and things like that, ġifieri. There is record of him being at two places. I think so, I think so, from memory. Anyway. U da, da, Is-soru niżlet, qaltlu inti Dun Pawl, qal le jien Dunanġ, qallha mela għidtla. U telgħu jkellmuh. Kellmu lil Dun Ġorġ, mamà spjegatlu, qallha binti qallha mur itlob lil Madonna tliet ġimgħat. U wara tliet ġimgħat erġej hawnhekk u ngħidlek x'għandek tagħmel. U l-mamà marret mat-tiju lura jitolbu tliet ġimgħat u wara tliet ġimgħat reġgħu marru lura għal Dun Ġorġ. U Dun Ġorġ lil mama qalla le. Alla inti ma tistax issir soru. Alla x'permezz tiegħek għandhom isiru affarijiet sbieħ. Issa mama dejjem kienet a simple woman, ġifieri qatt ma kienet ħlief li ftejn il-papa fil-politika ovvjament u dana. Eh, it is quite possible għalla hekk għax minn permess tal-mamaġ jien kelli nkun il-persuna li nippreservaħ. L-isbuħija u għenti fl-għaz. U li nejn, u li nejn nimxi nejn ħafna fil-proċess għax jina mex wara li għamilt il-proċess kollu ta' San Ġorġ. Mhm. Parti mill-ingwanta li, waħda mill-ingwanti li kelli biex, biex, biex nippreservah, qattajta biċċiet żgħar ħafna u tajta lil, lil ħafna nies biex jgħinhom. Niftakar l-ewwel każ kont qiegħed id-depot tal-pulizija ġiet ġiet ċempluli minn isfel hemm is-security qalu li hawn xi ħadd irid żewġ nisa jridu jkellmuk. U jiena normalment meta jkun hemm nisa nitlob pulizija mara tiġi fl-uffiċċju tiegħi biex ma nkunx ma' żewġ nisa waħdi. U ġiet daw iż-żewġ nisa qalt li għandi waħda minnhom qalt li għandi tifel għandu brain tumor Għalt li għandu erba' snin, qaluli mhux se jsalva. Tini relikwa ta' Dun Ġorġ biex biex biex kien għadu jsir beatu ma kienx għadu qaddis. Tini relikwa ta' Dun Ġorġ biex biex forsi jgħinni. Għedtila, kelli inkwanta dak il-ħin, dak il-ħin ġiet frasi li nqattaħa biċċiet, tajta biċċa żejra minna, għamiltila ġo tubu b'daqsxejn bi spjegazzjoni. tubu ssiġillat u tajtulha. U din il-mara miskina qaltli, Di biss? Għedtilha, Sinjura, it-tubu u l-ingwanta mhijiex se tfejjaqlek lit-tifel, trid tkun il-fidi tiegħek li Dun Ġorġ jista' jfejjaqha u trid titlob biex jgħinha. U aċċettat. Mbagħad tieni waħda mbagħad qalt li x'għandi ntik qed tilitlaq il barra. So, Kien hemm xi stejjer fejn din ir-relikwa. Sa ngħidlek. Mela jgħaddi żmien. Dun Ġorġ ġi kanonizzat. Mhm. Issir il- l-ewwel parroċċa fis-Swatar. Ad Onur Dun Ġorġ, San Ġorġ Preca. Mhm. U l-kappillan ta' dak iż-żmien, Father Gordon Refalo, mhm. kien talabni biex nagħmel PowerPoint presentation lill-parroċċjani kollha dwar l-eżumazzjonijiet li għamilt fuq San Ġorġ Preca. Xi għamilt ħames eżumazzjonijiet fuq San Ġorġ Preca. U għamil kienem il-sala isfel fil-basement u għamilt il-prezentazzjoni mbagħad wara għamil daqsxejn bibi ta' żejra għall-membri. U kien ġi u ġi l-arċisqof Merċieqa. Fil qed nitkellmu minn 2001 meta saret meta sar beatu sa 2000 at least 2008 meta saret il-parroċċa. qed inkell nitkellem man-nies hemmhekk, ġiet waħda mara, qaltli Dottor Abela Medici. Qaltilha ma tiftakarniex, għedtilha le, sinjura, ma niftakrekx. Qaltli dak it-tifel li li tlabtek biex tin irliku ħalli ħalli ħalli fiq. Tila eh, li ġejt id-depo qed tiliva, niftakar issa. Qaltli dan it-tifel ara. Qaltli llum kompletament infejjaq. Tifel li twal minni kien

Sewwa, il-hotel, mhux il-Victoria Hotel, fil-meeting room semmek. Konna qed niddiskutu proġetti kbar għal pajjiż. U kien hemm perit Awstrijak fil-meeting. Mela, F'nofsinhar konna nwaqqfu l-meeting jew is-siegħa biex imorru niklu mbagħad nerġgħu nkomplu. Mela one one one day f'dal proċess mort niftaħ il-meeting jiena I was chairing. Għettilom fejn u l-Peter, minna li Peter kien jismu, il-perit. Peter taħ attak kbir bil-lejl

Għedtlu, Peter, nitlob għalik, għedtlu, ħa ntik relikwa żgħira ta' San Ġorġ Preca, jekk kont inżomm daw it-tubi fil-buta just in case. Għedtlu, ħa żommha, għedtlu, ma nafx inti jekk intix Catholic, whatever, għedtlu, però, għedtlu, itolbu u jgħinek. U tajtilu din relikwa. U tlaqt mort inkompli x-xogħol mbagħad il-meeting. Mela, Nieqaf, inwaqqaf il-meeting fis-siegħa ta' warofsinhar. Infetħu l-bibien tal-meeting room fil-Capua, taf li jkun hemm dawk il-bibien hemm ġid li jagħmlu meeting rooms waħidhom, ġid li jkollhom dividers. Yes, yes, yes, yes. Sewwa. Infetħu d-dividers, infetħu l-meeting rooms, u nara ta' Peter għaddej. Qtlu Peter. Qalli, qalli, malli tlaqt inti. Ġie l-professur biex jagħmel l-aħħar visit, qabel ma joperani, qallu qalli, F'daqqa waħda ma ħassejtx uġigħ iżjed, and I'm free, I'm clear. Kien ħa jiġi operat da. Qed narah għaddej fil-passaġġ f'nofsinhar, fis-siegħa. U x'tagħmel minnha, ġifieri mirakli inti, għalik dawn huma mirakli. Għalija unexplainable, let's put it this way. Affarijiet li jitraxxendu n-natura kif nafu aħna. Eh, certainly, ma konx qed nippretendi li minn ħajja operaħ f'daqqa waħda sibu għaddej. Bħala xjentist taħseb li jekk infittxu biżejjed fl-aħħar nifmu x'inhu jiġri, kif qed ikollna dawn ir-riżultati mhux mistennija. Mhux qed ngħidlek li jiġifieri qed ninbagħabsu jew xi ħaġa hekk, li hemm xi ħaġa fin-natura. Let me explain one other case, u ma nibqax sejjer iżjed. Apparti mill-każ li parti mill-lingwanta li użajt waħda minnhom, ġiet mogħtija lil dak it-tifel iż-żgħir li kellu baby ta' ftit xhur li kellu bżonn liver transplant, U ehm, ħaduh l-Ingilterra biex jagħmlu bħala għal donation, mhm. sabu li ma qablitx, reġgħu ġabuh lura Malta. Mhm. Kif kien Malta t-tieni darba poġġew l-ingwan taħdejn l-imħadda tiegħu. Wara xi xahar reġgħu ħaduh l-Ingilterra x'sabu donor ġdid, ximmar biex joperaw. Xiri. Sabu li il-liver kien clear, ma kienx hemm għalfejn joperaw u il-kirurgu kien Indjan, laqas biss jiġifieri Hindu, hmm. laqas biss kien Kattolku jew Kristjan. Fil-fatt tela jixed fil-Vatikan biex to establish li dik kienet għalih unexplainable, sowa, u permess taħħa sar it-tieni miraklu. Mela dawk huma the established ones. Hmm. Però kenni każ ieħor partikolari fejn kelli wieħed koppja Ingliża Dan mill kuntatt miegħu għax kont nixtri l-kartolini minn għandu permezz tal-eBay. Daw kollha ta' San Ġorġ. Ta' San Ġorġ. U ġilu ġi Malta darba minnhom. U għalli għalli ħadna gost ta' Malta, il-mara tiegħu għalt li ħadna gost din għax qatt indawwarhom, eċetera, eċetera, għalt li sa ħajkolli mur l-Ingilterra u ħajkolli nieħu deċiżjoni qawwija ħafna għalt li għandi ħija qiegħed in intensive care, qiegħed on a life support system, jekk jitfulu l-magna for more than two minutes, he will be dead. Qalli u talbuni t-tobba ma jistgħux jibqgħu jħalluh iżjed fuq life support. Allura xi niġi lura ma' l-Ingilterra irrid niddeċiedi jekk nitfux il-magna jew le. L-istess għettila min ma nafx hekk intix kattolka, kull meta jiġi jiġu d-dar, kont nagħtuhom jieklu, konna aħna konna nroddu s-salib waqt l-ikel u dan qatt ma kienu jroddu s-salib magħna, ġifieri definitely ma kienux kattolċi. So għalhekk practicing. Tajta dirra li bdiet tibki Di il-mara ta' daqqant thank you very much għalt li qed il-appoġġija ħdejn l-imħadda tiegħu. Daħaduha, poġġew ħdejn l-imħadda tiegħu. Shortly afterwards, um, da minn 2 minutes beda joqgħod without life support for 10 minutes, ftit wara for more than, more than 10 minutes, li t-tobba deċidew li ma jistawx jissajt fuq għal-magna, To cut a long story short għamlu sitt xhur u dan ħareġ mill-isptar. What is interesting, poġġewh f'ħom għax hu kien diġà disabled, eh, what is interesting li dan kif qabel ma qabel ma ġralu l-inċident kien għamel testment li he does not want any Christian burial. Ma kienx jemmen f'xej. wara ġralu li ġralu, din ir-relikwa li tajtu, eh, by the way, l-ewwel relikwa li tajtu, eh, kitib li dana Peter, għalli jisma għalli għalli tobba emmek qed jaħsbu li sma din xi ħaġa seta kella eh, ma jistgħux jifmu kif kif dan kif dana qed ifiqek. Qalli u xi ħadd mit-tobba seraq ilu. Qalli tista' tibgħatli oħra please? U qbadtu bgħattlu tnejn. Waħda lilu, lill-pazjent, u waħda lilhom. Għax li s-sala talabni tfisser li qed jibda jemmen hu wkoll. All right? Il-waħda li tajtha lill-pazjent, dal-pazjent xi nħareġ mill-isptar u ħaduh f'home, dil-relikwa dejjem qatt ma telqa' minn idejh. Avolja hu kien an atheist, ma kienx jemmen f'xejn, imma f'dik ir-relikwa kien jemmen għax salvatu. Imma baqa' ma jemminx jew, I mean, fir-relikwa qed jemmen u mbagħad daħal fil- Naħseb li daħal, pero ma bqajx iżom kuntan, daħal Mela, tlaqna?